eh, mukada kutarisa kuti tichikura pane zvakawanda zvatinoitirwa nevabereki vedu For, from sacrifice kuti mwana wangu ave munhu anoita zvinhu zvinooneka ave munhu anoita zvinhu zvinobatika zvakanaka saka song iyi taingoyeuchidzana kuti aiwa cheukai vabereki remekedzai vabereki venyu Vaitireiwo zvakanaka, shongedzai vabereki vachene. Wose mukanotarisa kuti kunyange pamitemo eh, ine gumi eh, ukatarisa mutemo wekukudza vabereki ndo chete mutemo wakaiswa uine murawo wokutoti aiwa kudza vabereki vako kuti mazuva ako awedzerwe panyika. ukanodzika dzika mukanotarisa mukainopinda muna efficiency anonyatsonotaurudza zvekare pamusoro pechinhu chimwe chete kudza baba naamai vako kuti mazuva ako awedzerwe panyika ronodarikira mberi zvekare ichinotaura ichiti uyo unokudza amai vake unozviunganidzira pfuma uyo unokudza baba vake anoita kuti makore ake awedzerwe panyika sometimes unogona kutoshaya kuti ah, ko maproblems andiri kuona mulife mangu maproblems ekuti zvinhu zvangu zvese zvandinoronga hapana chinobudirira maproblems ekuti zvinhu zvose zvandinobata nemaoko hapana chiri kuendeka Watch out unogona kunge usiri kuona vabereki vako sechinhu. Hazvinei nokuti baba muroi, hazvinei nokuti amai muroi, hazvinei nokuti ambuya muroi, hazvinei nokuti sekuru muroi. That is your, uh, your generation. that is your where you come from ndokwawakabva saka ingo ingo ingosunungura moyo wako ungovakudza nokuti zviri biblical e tinogona kuudzana zvatinoudzana mumaraundi matinenge tichiswera but hazvitadzise kuti a bond of your family irambe iripo bcause munganotarisa kuti kwakataurwa mushoko ramwari munotaura kuti mukadzi akanaka anobva kuna mwari but pakataurwa kunzi pfuma nenhaka ndokureva kwazvirevoka uku kuti pfuma nenhaka inobva kupi kuvabereki saka pfuma imwe yaunoshaya watch out Wakatuka amai. Pfuma imwe yaunoshaya unogona kunge wakatuka dzinza rako, wakatuka mubereki wako. Ndiye Mwari wekutanga. Ingofunga chete responsible iwewo uri kuyamburuka une mhuri yako diki uri mukomana unogona kusazvinzwisisa uri musikana unogona kusazvinzwisisa but vabereki vane vana vanotonyatsozvinzwisisa kuti zvinorwadza sei kurera mwana mucheche asingagone kutaura asi you can feel kuti ah, mwana wangu maitiro ari kuita anenge ari kurwara ah, kudza baba naamai vakwe right eh, mugore rino ra 2025 tine song futi itsva iripo inonzi ndoda kutenda ndo song yamanje manje itsvaitsva itoripo izvo zvamai manje inonzi ndoda kutenda 2026 production ndoda kutenda recorded by lucky kaparautsi at joy of life studios eh, aiwa tinotenda kuti sound zvese zvakabuda zvakanaka like what i expected eh, zvakabuda e, semaonero angu asi chandozoda kunzwa kwamuri mucomment section was next week musi wa 27 inenge yavapo payoutube mukaenda kufacebook izvozvi yatovapo iri kutotrenda right now ndoda kutenda mwari wendipe rutendo

nepamusana pokutenda kwake chembere kubata mwana sara kubata mwana chembere kubata mwana nepamusana porutendo rwake eh, pane zvandakazongodiscover kuti tirimo mustudio eh, handizive kuti imi munoti chii nezvandakadiscover nezvandakaona nezvatakazoitawo pasong iyoyi inonzi ndoda kutenda ayo pane kamwe kata eh, i remember madays tichiri kumusha uko taifudza mombe eh, tichienda tichinoswima eh, kurwizi tichiita maactivities akasiyana pane kamwe kataimbozoita kainge kane kachigubhu wobhendesa chitani vakakurirawo musha vanogona kukaziva kana wakafudza mombe sezvandakaita unogona kuzviziva kainge kakaita kunge kachigubhu kaizoiswa katambo kesaga so katwaini so kanenge kakakrosa kudai kataiti chidembo taimbokaridza kanhu ikaka asi pasong yakaziriko hedu katakazoisa tichakaisa panoteera muchakaona kachiitwa eh, pasong iyi yedu nyuwani eh, pane its like eh, isu sitaizokati tiri kumusha taikati kapoporiro but it's like a brass eh, but hameno kuti munokaona sei rega ndingokaisa pa this video muone kuti kanikakaka hameno zvakazongouya sei tirimo but ndo mashandiro acho kana watongoona kuti ha ah, pane something chandinoda kungo experience eh, pane zvinhu zvatakambokurawo tichiita bcause music hatina kuzoitangawo takura sezvatave nhasi but we have a background yemusic baba vangu vanonzi prichard mhosva vaive musician vakarekodha two maalbums rekutanga album rainzi nditumei eh, another second album rainzi moto werudo uh, patime yanga ichiri nguva yamakaseti havana kuzosumuka kuenda mberi asi that effort yavakaratidza eh, mukushumira kwavaiita and i feel kuti ah, i must eh, take over kubva pavakasiyira ndosaka muri kuona now tiine omega trumpet gospels omega trumpet gospels iyo yainzi omega trumpet gospel band eh, by the time ini ndakazongoiti omega trumpet gospels zvichita kuti eh, shoko riri kungoenda mberi harisi kuzombomira tiri kuramba tichienda mberi aiwa iam happy to you my listeners vanondifollowa on facebook vanondifollowa painstagram vanondifollowa payoutube vanondifollowa in every maplatforms ese aiwa god bless you Ndinokutendai nesupport yamafamba neni from pandakatanga journey rangu for uh, on my music career in 2018 ndo pandakarekoda uh, it's, it's a early 2017 eh, but uh, song yandakarekoda 2017 yenzi masaya echando asi yakazobuda early zvayo muna 2018 asi 2018 ndopaya ndakaitawo masongs ndopanana efata ndopanana ndiri mukundi ndopanana ndidzikinure then it, to complete this albums it takes me about uh, 2018 19 20 21 eh, ndopandakapedza first album rangu rine 8 masongs rinonzi efata then second album rangu rinonzi Ngetani Dzinodambuka 2023 production ranga rine masongs mad anokwana kuita 7 e, mukaenda pamaplatforms angu ese zviripo masongs angu ese yaya aripo ari uploaded you can listen monzwawo kwatakabva kusvika patiri nhasi thank you pane vanyowani vari kuuya kuzosapota nekusubscribe apa payoutube vari kukomenda nekulaika vari kusheya eh, vari kukomenda nekulaika nekusheya on our platform yefacebook mm, page rangu rinonzi arthur tatenda mhosva and the omega trumpet gospels ndiwo facebook page rangu eh, youtube channel inonzi arthur t mhosva officials eh, painstagram twitter tiktok and other platforms i thank you very much munosimbisa ndinokudai zvokudaro munoita zvinhu zvakanaka munoti na support yenyu inotinakidza support yenyu inoita kuti tirambe tiri mumusic industry support yenyu inoita kuti tirambe eh, taka tichienda mberi Ewa, thank you very much mafans angu, thank you very much eh, for your support. Ewa, munodadisa. Saka ah, pane chando chanda ndatokangana, ndarega ndidzoke panyaya ichi. Taichiridza tiri kumombe, eh, saka ndakazongoona ta ah, there is a reason yemapractice ezvimwe zvinhu zvataiita tichikura saka tairidza kainge kachinzi kapoporiro madays ache tichakura but eh, ine sound yainoburitsa saka taikarororwa so rikatoona kuti tichiri kuzvigola toona tichiri kuzvigola taibva taita like this ubatanidza zvigunwe zvako zviri two then iwo unobva waita like this tobva taisa pa pamalips ako ubva wadai so ndozvatangaita avedo taibva taita futi bos ukanotarisa kuti sound inobuda apo nesound inobuda apo inenge yakatosiyana izo ifiti another pamwe pacho Now that sound inobuda kanotarisa this sound inobuditsa ufuti another sound yakatosiyana neinobuda nepano neapa masounds are hameno kana maimbozviita kana mune zvamaiita zvakafanana nezvandaita izvi taurai mucomment section kuti maichiti chinonzi chii ichochi chandaridza ichi god bless you uh, thank you very much thank you for your support thank you for everything yamunoita kuti our career iende mberi Aiwa support yamunondipa yakanyanya. Handigone kutaura zvakawanda asi chandogoda kutenda ah, weksutu semunhu angobva pabasa ndambozongosvikirawo pa pa pa podcast pa pa this interview ndikati arega ndimbotaura nemafans angu vazive kuti arthur ndiyani arthur t mhosva ndiyani aiwa thank you very much god bless you munodadisa